Wieħed mill-akbar papiet ta' kull żmien kien ċertament il-Papa Innoċenz Tlieta, magħruf għall-finezza tal-intelliġenza tiegħu Huwa meqjus bħala l-akbar Papa fil-qalba tal-Medju Evu. Fil-fatt, kien fi żmien dan il-Papa li l-Knisja għaddiet minn esperjenza ta' qawmien spiritwali li tant kienet tinħtieġ. Kull istituzzjoni kbira jkollha bżonn li kull tant żmien tgħaddi minn esperjenza bħal din. Il-Knisja Kattolika, bħala istituzzjoni kbira u mifruxa, kienet fi bżonn urġenti ta' riforma. Qawl antik Latin jgħid Ecclesia semper reformanda, il-Knisja dejjem qed tinbidel u tiġġedded. U forsi min daqs San Duminku ta' Ġużman u San Franġisku ta' Assisi fehem il-ħtieġa ta' riforma bħal din fis-seklu tal-Medjevu. Iż-żminijiet tan-Nofs ma kinux żminijiet għal kollox feliċi, aktar u aktar meta tqis il-bosta ereżiji li nibtu u li fixklu l-ħidma ta' l-Ispirtu s-Santu. Fis-sena 1203, il-Papa Innoċenz Tlieta ta l-barka tiegħu għall-ħidma missjunarja mibdija minn Duminku fost l-Albiġensi ta' Franza tan-Nofsinhar. Provenza kienet pjaga waħda. Il-fidi ta' l-Appostli kienet qed tittappan mit-tagħlim qarrieqi ta' l-eretiċi. Għalhekk, dan il-kanonku ta' Santu Wistin, li kien imwieled fi Spanja fis-sena 1170 u li aktar tard waqqaf l-Ordni tal-Predikaturi, qatagħha li jiddedika l-enerġija kollha tiegħu sabiex iġib lura għall-fidi appostolika lil dawn l-eretiċi. Qrib is-sena 1214, Duminku kellu diġà f'moħħu li jwaqqaf ordni għal tal-apposta, u sentejn wara, id-Dumnikani ingħataw l-approvazzjoni tal-Papa. Huma kellhom jadottaw regola diġà eżistenti u allura huma ħaddnu dik Agostinjana. L-Ordni l-ġdid beda jkun magħruf bħala l-Ordni tal-Predikaturi minħabba li l-missjoni ta' dawn l-irħieb kienet li jippritkaw il-verità kif darba xxandret mill-Appostli. Mhux ta' b'xejn li Duminku kien meqjus bħala appostlu ta' dawk iż-żminijiet imqallba. Fl-istess żmien, fil-qalba ta' Umbria fl-Italja, żagħżugħ għani stmell il-ġid tad-dinja u wara li ħalla kollox warajh beda jgħix ħajja tal-faqar. Dan kien Franġisku de Bernardone, li eventwalment tant ġabar żgħażagħ warajh li twaqqaf l-Ordni tal-Minuri. iċ-ċokon, il-faqar, is-sempliċità, l-umiltà, il-mitezza u l-manswetudni kellhom ikunu l-karatteristiċi ta' dak li kellu jsir l-akbar ordni reliġjuż fi ħdan il-Kristjaneżmu. Franġisku bħal donnu reġa' qabbad l-ispirtu tal-Patrijarka Benedittu u kien għall-Ewropa bħal dawl ġdid f'sistema fejn in-nies kienet medhija fi gwerer provinċjali u xewqa għas-setgħa u għall-akkwist. Kien proprju nhar l-24 ta' Frar tas-sena 1206 li Franġisku kien milqut minn silta tal-Evanġelju skont San Mattew, fejn id-dixxipli kienu ġew imsejħa biex jitħallu kollox warajhom. Ir-radikaliżmu tal-Vanġelu kien qed jerġa' jinkarna ruħu fi Franġisku u s-segwaċi tiegħu li bil-ħidma appostolika tagħhom reġgħu ġeddu l-messaġġ tal-qalba tal-Vanġelu ta' Sidna Ġesù Kristu, din id-darba,